Maiteirory temimbo'ekuéra, mba'éichapa peime? Jahechamíta ñane rembiaporã ko ára pegua, ñamba'apóta ñane arandukápe. Hola, cómo están? Espero que esté todo bien, vamos a trabajar en nuestro libro de guaraní. Ñamba'apóta togue pokõi pa porundy guive poapy pa peĩ meve. Vamos a trabajar la página 79 al 81. Pepe jareko hína péicha, jareko ápe ñe'ẽ poty, upéicharamo jahecháta ha ñahendukuévo purahéi. Ha ambopúta ápe purahéi ko jutu rupive ha upépe peẽ pejapyhakáta pemañáta pehóvo ñe'ẽ poty. Voy a reproducir esta canción y la vamos a acompañar con nuestro texto, con nuestro libro.

Néi, péicha pues ramo oñohendu ko ñe'ẽ poty oĩva pe ñane arandukápe, asi escuchamos la canción y acompañamos entonces con el cursor para ir conociendo. Upe he'i, Ambojoja he'iséva ndive, relaciono con su correspondiente. Ápe jareko upéicharamo ñe'ẽnguéra oĩva guaraníme ha ápe avei, ha ápe yvate jareko hína ñe'ẽnguéra oĩva España ñe'ẽme, ko'ãva ñambohendáta ko'ã ka'ũmema mbo'ha Ubica. Upéicha jareko hína ápe yvytuvegui hína ha'éva viento suave. Upéi ñamoñe'ẽta ambue ñe'ẽ. Ka'aguy ryakuã, he'ise olor de selva. akãngyta pe lanoáda hendu pyrãva para escuchar, upéi he'i ja'i ku'i, hoja molida, Iñangarekóirõ, se inquieta inquietarse, ojehói irse, omboryrýiva hace temblar, ohendu He'iápe ojetunungáva, ojetunungáva saber algo, oler algo, ¿verdad? Okua'i, acudir, se saparápe, verse en apuro, mboypýpe, mboypýpe sería entonces en el horizonte, iñapysẽma, se asoma, tupanói, pedir bendición, ingangapyhy, tranquilizarse, iñañuã, abrazar, ¿verdad? Entonces estas son las palabras que vamos a buscar en este che arriba arriba y vamos a ubicar upéi he'i ndahai mbohovái subrayo la respuesta correcta ahaigue remby rembe'y he'ise medio orilla o después he'ise orilla mba'e rehe oñe'ẽ ñe'ẽpoty de que habla mborayhu rehe de amor ñorairõ rehe o de guerra hogaygua rehe de familiar o ñe'ẽ ñorairõ rehe upéi he'i ápe, oñe'ẽva ñe'ẽ potýpe he'i, oñe'ẽva ñe'ẽ potýpe he'i, hesãiha hasy ha o iñimbyasýiha, he'i hesãiha, upéi he'i, cuatro punto cuatro, máva ndive oiko ñomongeta yvytu ndive, ka'aguy ndive, sy ndive, oiko yvytu ndive, cuatro punto cinco pe he'i mba'e ñe'ẽ porãpa ojepuru ápe, ojehechakuaa, figura literaria. he'iape, Ojehechakuaave jehaipyrépe, peve más en el texto se encuentra más. Mbotuicháva, hipérbole, oñondivéva comparación o mboaváva personificación, péva jetupave, hay más personificación. Mba'e temiandu, imagen sensorial ojehecha ramo yvytu vevýi asýpe, con qué imágenes sensoriales se puede relacionar yvytu vevýi asy, Jahesáva visual iperandúva taypy o ñahetúva oipatía, ohovẽ hína taypy ndive ndajépe. Upe he'íva té oje'ekáva umi granáda, limóna oho ñe'ẽ temiandu rehe, mba'e ñe'ẽ temiandúre porque hay imágenes sensoriales se relacionan, he'íva té ojeka umi granada luminosa jepa, explota, se ve en el cielo, ilumina. Jahesáva iperandúva térã ñahetúva, ohove jahesáva visual. Upéi he'i, Heẽ, ka'aguy yvakõguemi oho tembiañe'ẽ temiandu rehe, pórke imáhense che rrevelasión, jahecháva irandúva térã ñahetũva, oho ñahetũvare, pórke he'i ápe ryakõa, olór. Mba'e temiandu imáhense che ojehechakuaa oje'éramo hapykuerénte og̃uahẽ, hapykuérente og̃uahẽ, hapykuénte og̃uahẽ, ajépa. Ñañandúva, irandúva térã jahesáva, ha'e hína ñañandúva, ñañandúva. Upe je'e ñe'ẽpotývo jehai, kóina che ndéve g̃uarã ñe'ẽ ndive, máva rehe oñe'ẽ, oñe'ẽ, ty rehe, o hína rehe, o yvytu rehe. He'i hína yvytu rehe, pórke hábla con el viénto. Upéi pahaitépe he'ína po ha tembiapópe, ejercicio número cinco, amongora. Mbosyry pehẽ papy oguerekóva peteĩteĩ kuaarapópe. Tenemos acá entonces las ideas.